Eh, kwazoe kwazoe vazukuru makadii kumativi mana mungadai muri ikoko zita semazuva ese ramunoziva ndisekuru kapadza uh, ndati ndiuye ndijekese nhau yandiri kubvunzwa nevazukuru vakawanda nhau yekuromba nezongororo. Ndine vanhu vari kubvunza kuti sekuru kuromba nezongororo kuriko here? Sekuru inonzi black magic money iriko here? Ndozvinhu nhasi uno vazukuru zvandati ndouya ndikujekeserei pachangu ndega mbune ndiri pano. Um, tichitarisa maringe nekuromba nezongororo. Todzoka kumashure vakuru vedu vachirarama panyika. e, madhare tinoziva kuti vazhinji vaibata bata zvibatwa batwa zvavo ende vamwe vaienda kun'anga vachida kusimbisa musha dzamara vapiwa zvinhu zvekuromba kana kuti kudzamara vatakuriswa mutoro wavasina kufarira e, ini nokuya kumatare ukati sekuru imba yangu yanetsa sekuru murume anetsa sekuru ndiri kuda kugadzirirwa kuti ndibate mwana uchiko. Ndinokuuchika handikupe zvinhu zvinozokunetsa mangwana asi ndichinge ndakuuchika. Ziva kuti kana wauchikwa ndakakuudza kuti mwana achadzoka mudare ozoitwa zvakati okasadzoka ndakambozvitaura kuti mwana iyeye anopenga kana kuita chidhamudhamu down syndrome e, todzoka panyaya yedu nhau yekuromba nezongororo kana uchinge wauya mudare Ndoda kuti ndikuzivisei eh, ndichakuudzai zvimwe nezvimwe zvakavanzika zvasingakwanisa kutaura panhare nekuti nhau yekuromba inhau yakati rebei eh, nhau yekuromba nezongororo eh, ukauya mudare uchida kuromba nezongororo chandinokwanisa kukupa izongororo doko risati rakura rine makumbo mashoma shoma ndorandokwanisa kupa nemhiko dzandinokuzivisa kuti iyi mhiko ita zvakati zvakati zvakati zvakati kukura kwezongororo iroro richiita makumbo aya ndokuwana mari yako yakawanda e mari haina mwero kana kuti mari iyi yakawanda zvakadii, kukura kwezongororo richiita makumbo akawanda richireba. Ndingati zongororo iri mukura kwaro izongororo rinokwanisa kureba zve 10 meters kana 15 meters rinoreba rototanga riri diki richikura richikura richikura richikura zvichidudze zvichirevei kukura kwariri kuita nemukaka wauri kuripa ndokuwana mari kwako kwauri kuita Ehm ndosaka paya pandinoti kana uchingouya kudare izotsvaga kabusiness kaunoita kekuti unopotera nako. Ndo nhau yekuromba nezongororo iyoyo vazukuru. Today ndiri kutaura nhau 3 koita nhau yekuromba kuromba kusina tingati kuromba usina chaunotakura tinoiti black magic money. Hatingati kuromba infact. kugadzirwa pfuma neimwe pfuma yaunenge uinayo. Anouya achiromba nerimwe dare neanouya achigadzirwa pfuma vanhu vakasiyana. Kunogona kuuya anotambura anoti sekuru ndoda kuromba asi nhau yeblack magic money inhau yemari inogadzira imwe mari. Saka ukauya ukati sekuru ndoda black magic money usina mari handikwanise kukugadzirira asi ndokwanisa kuita sei kukurombesa nezongororo. Asi wakauya uchida black magic money ndokwanisa kugadzira kuti imari inomultiply imwe mari yaunenge uinayo kana uine 100 vs inogadzira more money kupfuura 100 yauinayo iyoyo e, ndo black magic money black magic money imari yakasiyana neinstant money instant money unokwanisa kuiona unoiwana kamwe chete unogadzirwa instant money kamwe chete mazuva ose aya kana kuti makore anotevera aya hauchakwanisa kuromba kana kuti kutsvaga mari neinstant money wakukwanisa kuromba neropa kana kuti kuromba nechinhu chaunokwanisa kufidha everyday ndo nhau yandauya nayo vazukuru vangu kuti ndikuzivisei samazuva ose zita ndisekuru kapadza vanoda kundibata vazukuru ndinowanika kudamafos muguta reharare kuruwa fase 4 paopposite mashops pahwenera

munozodziona pa screen ndopamunopiwa number dze net one eh, ndine whatsapp channel vanoda ma whatsapp channel munouya whatsapp group mukapinda mu makapinda kana kuti makaisa message pa whatsapp zvinhu izvozvo munozviwana vanoda kundifollowa pa facebook ndiripo sekuru kapadza Instagram sekuru Kapadza pa TikTok sekuru Kapadza ndinowanikwa zvakarera zukuru ndichikubatsira ndine vamwe vasingakwanise kuya mumatare vanoti sekuru tinoda kuitwa kana kuti sekuru munokwanisa here kutiudza maremedi zvekuita remedi ndokwanisa kukuitira zvinhu zvako zvichiita ndichikuudza kuti ita zvakati zvakati zvakati asi zvinogona kuvhurika zvichisovhara vazukuru Chakakosha kuuya mudare wobatsirwa mudare totanga tatsvaga kuti dambudziko rako riri kubva papi dambudziko remuzukuru uyu rabva pakati rinoda kuitwa zvakati e, tingakwanisa kumupa mushonga upi zvese izvozvo vazukuru ndinokugadzirirai sekuru varipo pakukubatsirai